COVID-19 zawtnak hi kan karhter lo a herh tiah Minister Pu Pa Lun Min Thang nih a chim. COVID-19 zawtnak hrik hi Chin ramkulh chungah kan karhter lo a herh i mizapi nih kan i runven a herh tiah Social Affairs Minister Pu Pa Lun Min Thang nih Thonghni kum kul March ni kul le nili cozah nih media sin thongfiannak ah a chim. Social Affair Minister Pu Parlo Min Thang nih Chin ramkulh Tidim si-inn ah US in a rak tlungmi pa sinah COVID-19 zawtnak hrik hmuh a si cang caah hi zawtnak a karhnak hnga lo kan kham a herh cang. Cucaah mizaw pa a kalnak khua zong lockdown luhchuah phih kan tuah cang. Hi ruangah a cang khomi thil cu eidin lei harnak kan tong kho nain eidin lei siseh, si-ai lei siseh cozah nih a herh ning paoh in kan tawlrel lai. Eidin lei harnak a um lo dingin neihniam tein zohkhenh kan i tim. Cun khua dangdang luhchuahnak zong chekhlatnak felfai deuh in kan tuah lai. A bik in ramdang in a rak tlungmi an um ahcun khuabawi le ngandamnak lei ṭuanvo a ngeitu sinah a rinrennak in thanh a si lai i a rak tlungmi cazin zong kan lak lai. A ruang cu COVID-19 zawtnak hi kan ram le kan pawngkam te ah a phanh cang caah mizapi an lau, asinatein ṭih le lau lawng hi a za lo. Zeitindah hi zawtnak kan i khamh ning a si lai ti le zeitindah zawtnak karh lo tein kan kham khawh lai ti hi kan i zuam cio a herh. A bik in media nih mizapi sinah a hmaanmi thawng le mizapi nih i khamh ning konglam an hngalh khawhnak hna nan i zuam a herh tiah The Hakha Post ah a chim. Cun zawtnak hi upa le ngakchia sinah hmu deuh a si caah a bik in i ralrin a herh. Sang le khua hna ah fimchimnak le thawngthanhnak kan tuah peng ahcun hi zawtnak in kan luat ko lai tiah ka zumh. Hi kong ah hin cozah nih kan tawlrel caah chambaunak tete zong a um. A bik in sii le thilri, PPE le oxygen te bantuk tete hi a herh caah ramchung ramleng bawmchantu phu hna zong kan sawm hna. Pakhat le pakhat kan i bawmh ahcun hi zawtnak hi kan kham khawh ko lai tiah The Hakha Post ah a chimchap.

kan langhtermi ah caan kan lam kan phih lai tiah mizapi kan in theihter hna. Myanmar ram chungah COVID-19 zawtnak hrik hmuhmi minung pathum an si cang. Tidim sii-inn ah zohkhan liomi cu dam lei a panh tiah kan theih. Ramleng in a rak tlungmi Chinmi le ramdangmi nih phung an zulh lo ahcun dantat an si lai tiah U Maung Maung Lwin nih a chim. COVID-19 in kan i ralrinnak le kan i runvennak ah ramdang khuasa Chinmi siseh, ramlengmi hna siseh, Laitlang an rak luh tikah cozah nih phung kan serning in an zulh lo a si ahcun Lawaka upadi ning in dan kan tat hna lai tiah Lawaka zung lutlai U Maung Maung Lun sin in kan theih. Hi kong he pehtlai in Lawaka lutlai U Maung Maung Lun nih COVID-19 zawtnak rungrul a ngeimi hi kanmah kan ram chungah minung pathum an si cang hi minung pathum chungah chinram chung in tidim peng kaptel khuami pa aa tel ve caah chinram hi kan i ralrin ngaingai a herh zawtnak rungrul a ngeimi pa he vanlawng aa citmi siseh a umkalnak i minung hna siseh zofelnak le cheknak zong an tuah lai tiah kan theih Kan i ralrin khawhnak hna Hakha khua luhlai hauka kei in zohfelnak le cheknak zong kan nei. Cun kan i ralrin a herh bikmi cu ramdang lei in a rak tungmi hna hi an si tiah The Hakha Post ah a chim. COVID-19 kan i ralrinnak le kan i runvennak kongah Hakha Pengtaw Reltu Committee le media hna tonnak thonghni kum kul March ni kul le nga ah an tuah i hi committee nih zapi sinah theiternak cathanh zong an tuah. Cun Ramleng khuasa Chinmi siseh, Ramlengmi hna siseh, Hakha khua chung an rak luh i an rak tlawn a si ahcun kanmah Lawaka ah siseh, Sii-inn lei ah siseh thawng kan thanh hram u. An rak phak ni ni hleili chung kan i runvennak caah leng chuahter loin inn ah kan umter hna lai. Atu bantukin zulhphung kan sermi an zulh lo i anmah duhsalam in an umkal si ahcun Lawaka upadi le ramlengmi hna zohkhenhnak upadi ningin taza kan cuai hna lai tiah U Maung Maung Lun nih a chimchap. Enita ka si.

Tangka zanga lawng in zuarmi a si. Hi makazin hi copy thonghnih in chuahmi zarhkhat chungah zuar dih khawh a si caah zarhkhat chungah zuar khawh bikmi makazin pakhat a si. A chungah ramkhel rian kong, upadi kong, biaknaklei kong, ngandamnak kong le bochanmi upa hna he biaruahnak siseh, atu lio Chin mino minthang deuh hna thimmi biaruahnak pawl he chuahmi a si.